Un podcast caminda nos ta bay papia. Papia di papiamentu. Un papcast. Awe nos ta bay papia di manera di pronuncia palabranan na papiamentu. manera di pronunciá cierto letternan den papiamentu y contesta den esey ta trata di manipulá y cambia nos papiamentu pa nos papia nos palabranan manera cu spañol of manera nan ta wordo papiá den spañol no pasobra nan ta bisa cu papiamentu a bisti bachi. No, papi bisa no, papiamento un bisti bachi la su aña nan aki. Ke bisti papiamento un bachi? Ta e bachi spañó. Nto awe un be mas mi ta bai ilustrá esei na boso. Chèk mi podcast numero 5, e podcast Papcast ku mas subi online. Promé ke saki, ta mira nos papia di un lista di palabranan asesino. ku un miner regalis na Kòrsou, si ku dje ta palabranan ta mata papiamentu, pero ora bo a tende òf wak e vidio bo ta mira ku ta un kos kompletamente diferente lokual e miner ei ta bezig kuné i di esei mi ta papia no den nos luna di lenga materno i e seri ku mas den e luna ei. Ok, den e papkes number seis aki nos ta bai papia di manera di pronunsia palabra, anto kon kon ta trata dus di atrobia horta nos, kambia nos, gaña nos di nos dushi papiamentu. No, e regla ta bisa sneki. Den spañó tin un regla ku nan ta bisa be, bey, bey di baka òf bey di buriku. Be de baka o be de buru. Kiko esei ta nifiká? Den spañó. Letter V di Victoria e sey no ta existi den spaño. Den spaño nos conoce algo cu ta yama su mes of ta worde yama den spaño B haltu, B chikitu of B largu, B abou. Kinan ke mindi ke sey?

Sierto palabranan, si ta cuminsa, nan ta papia e vei dor cu e palabra a bin di loke nos bisa di un idioma of algu cu no ta di e lenga spañol mes, no, pero mayoria. Kasi tur palabra ku tin v den dje e spañó no ta pronusiá, no ta wòrdu propiá den spañó. No, v nan ta pronusié bey, esei ta b de baka dus, bey di baka, pero e baka bo ta skirbié na spañó ku lèter v. Remoné m'a bisa, lèter vei no ta wòrdu pronusiá den spañol, ta bey ta pronusiá. No, bey di buriku, buriku sí, nan ta skibi ku bey, anto ya bey ta di mes ku bo ta pronusiá tambe ku bey. Awo esei ta den spañol. Kon e ta na papiamentu? Papiamentu no konosé E pronunciashon òf regla ei di bey di baka òf bey di buriku, dikon no? So papiamentu si ta pronunciá e vey di victoria. Den papiamentu si semper el a wòrdu pronunciá i mester pronunciá, mester papia. Kende den Papiamentu sí ta mira e diferensia entre vei i bay. Meskos ku den ingles, tambe bo ta mira e diferensia, bo ta tende e diferensia, bo ta papia e diferensia entre vei ku bay. Den hulandes, den ingles, no den mas lenga. Bo ta mira i papia e diferensha. No, awor ku e lastu añanan aki ku a hòrta e ortografia di spañó e ke gaña nos, ku ta esei tambe ta nos ortografia, ku ta esei tambe ta nos manera di papia i nos manera di skibi etsetera, ke pusha pèrta atrobe. E bay di baka i bay di buriku ey den papiamentu. No mi ta bay duna un par di ehempel con ta trata di cambia esaki. Hop hopi latino ora nan bay Merca of ora nan bay Hulanda. Nan ta hañanan ku hopi problema ku pronunsiashon i palabra pasobra nan no por pronunsiá e lèter vei. Nan ta pronunsi'é bey. Nos komo yu Kòrsou, nos yu Kòrsou, nos tin e problema ei. Nos si por diferensha entre vei i bey semper nos hasié i semper nos tin ku keda hasié tambe. Esei ta duna nos un plus ora nos bai otro paisnan den Merka manera Hulanda ku si ta pronunsiá e lèter vei ora ku tin un vei i bei ora ku tin un bei. E latinonan tin ku bai siña atrobe kon pa papia pa bisa e vei ku nan no a lanta kuné. Awor bo ta puntra bo mes si nos sí tin e suelto ku nos por diferenshá entre e dos lèternan ei. Pakiko trata atrobe di pusha esaki hinter den papiamentu? Señor mester ta hopi alerta riba dje pasobra e papiamentistanan, no, e bendedonan, e, e, e estimadonan falso di papiamento, ta esaki nan ta trata di pusha perta atrobe den nos papiamento. Mi ta bai duna un par di ehèmpel. Na papiamentu bon tin un palabra vota, semper nos a bisa vota. No spañó lo bo ta bisa e ora ei, spañó no ta pronunsiá vei, spañó nan ta bisa bo ta, bo ta. Ke men di un hende a bai vota, na spañó un hende a bai bota. Bo tende e diferencia entre vota y bota. Personalmente mi ta bota ta zona hopi mos y bota si bo ta bota significa cu e cos cu bo tin ey ta bo voto. Ora bo bisa que ta bota anto yo rei ta bira un boto. Nta ora bo tende den radio, televishon, bo ta mira ku mas i mas nan ke kambia e vota pa bota. Manera e spañolnan kuminsha ta pronunshá lèter V. Nan ke kambia un voto Pa un boto. Wi nan bo ta mira kon e ta stroba e harmonia den papiamentu? Pasobra kuma papiamentu tin kaba boto. Kiko ta boto? Boto ta un boto. Bo ta subi boto bai laman. Ma bo dor di pèrta pusha e manera di ekspresá i pronunsiá spañol aki tambe. Nos ta ños ku un otro un boto. Cu ta e voto di un hende ca vota, pero awor e ta bira un boto di un hende ca vota. Mira con e ta torno na e harmonia di nos Papiamentu. Mi ta cu e un otro ehempel. Vacuna, e palabra ta vacuna, pasobra nos ta pronuncia letter V den papiamentu. Pero ora bo tende radio o television atrobe, esnan cu a wòrdu instrui dor di e papiamentistanan, nan ta yama e cos vacuna. Como ora bo bai bo pasa bo.

Bota di vanilla pa mi. Basta e vanilla den e bolo. Si nos kue e vanilla na spañó i e keno papiamento, ten un palabra straño aki, ta bira bania. Bolo di bania. Bo ta mira atrobe i bo ta tende atrobe kon e ta daña e harmonia den papiamento. Pero ta esaki ke pusha pèrta i hinka. Nos papiamentu pasobra simplemente ta copy paste a hasi, no a hasi niun esfuerso, no, a hasi copy paste lokual ku ta di spañó i keda den papiamentu, enton Pretendé ku ta papiamentistanan ku ta bin ku tur regla ku nan ta kopiadurnan di e spañó, pretendé ku ta nan sa kiko ta papiamentu si yos no. Un ehèmpel mas, vampiro. Na papiamentu e palabra ta vampiro, atrobe ku vei.

Papá mané pero nos papia mende usa facil vei ta vei bei ta bei mescos cu hulandes vei ta vei bei ta bei ki mey nos tin suerte cu nos si por adapta nos mes masha facil na otro idiomanan caminda cu esnan ta lanta papia spaño si ta haña nan cu masha problema ora nan bay afo bay biba afo horal pasobra nan tin cu bay siña pronuncia letter vei. Nan tin ku bai siña pronunsiá otro palabranan, otro lèternan ku nunka nan bida nan no a usa, pasobra manera e vei aki simplemente bo por bisa ke no ta eksistí den spañó. Responde, Ke men di atrobe nos mester ta alerta, pasobra un mes mas ke gaña nos. Cu e cos di otro hende, cu e cos di otro pais bin bisa nos no ta sneki bo sa mester papia, ta sneki mester papia enton mira bo ta mira cu esnan cu ta na radio, television, e media cu ta esnan cu tin cu defende nos cultura, nos idioma, nos papiamento. Bo ta mira ku ta nèt nan ta esnan ku ta pará dilanti ku tipo di kambionan asina ki enton nan no ta nos ni sikiera kambio ta gewoon un konstrukshon falsu katrá ka hòrta di di spañó anto ke bende nos manera esei ta papimentu. Ke mi tuma intro bo ta na radio bo ta tende e manera mefrou ta bisa E behiculonan, e bacuna, caminda e palabra ta vehiculo y e vacuna, bolo di vania, no bania, e vania, un voto, no un boto. No, pero esaki ta un ehempel mas, i den mi siguiente videonan lo mi bin ku mas ehempel atrobe ku ta trata na influensha, manipulá i bende nos un kos, kopiá. Mal kopiá tambe ku noto di nos. No ke mende keda pendiente pasobra mi ta bai aworakí den e osea den e huki den hanchi di pronunciashon, ekspreshon i kon ta trata te asta den esei tambe di manipulá i gaña nos.